U l-iktar waħda li niftakar kienet li ma nafx nistgħu jgħidu pubblikament. Onestament, imma. Jaf ikollna bżonn eh, na editing, imma. Insomma, jena jena titkellem miegħek ta' kważi kważi Insejt.
Insejt li għaw l-kamera si għaw kollox. Onestament. Dak kien hemm kamra tar-roti, sewwa, ġifieri f'wieħed mill-kuruturi kien hemm kamra ta' roti, però kamra ġo mhux shed qed tifhem, jew garaxx jew whatever, kien hemm rampa apposta f'dak il-kurutur biex ikunu jistgħu jniżżlu r-roti, però ġewwa kien il-bieb tagħha kien kollu kaxxi żgħar hekk ta' ħġieġ u mbagħad tiftaħ bil-antika, ma nafx tafx taf x'inhu huma. Mela, sħiħa. Mela, żomm sew, ħu paġna, erġa' nerġgħu nibdew mill-bidu għax int li ftit. Fejn qiegħed hawnhekk? San Ġużepp għad.
Eh, għadna San Ġużepp, ora, ta' mela. Eh,
u somma kellhom dil-kamra tar-roti, sewwa, u l-bib tagħha dal-kamra tar-roti kien bil-qisu fir-rol tiftħu hekk, taf kif inti? Vertikalment?
Eħe, jisu hekk. Ok. Xorta jissakkar. Sawa. Imma mbagħad kellu da, kellu dik jisu l-ħaġu biex għasta fis. Il-ferrolli fuq u taħt. Le. Le. Ma ġeneralment ikunu orizzontali, ma importax, kellu ferrolli. Anyway.
U apparti minn hekk kellu ħafna ħafna twi iżgħar. Il-bieb. Il-bieb, mbagħad bil-xismu tal-injam. Aha. U ġewwa insomma kienu jżommu l-imbarazz daw, tifhem? Dan ovvjament kien hemm tfal ta' 16, 17, qed tifhem? Kienu jżommu l-imbarazz, qed tifhem? Imbarazz?
Drogi. Drogi.
Min kien?
Eh, tfal stess kienu jżommu drogi. Eh, alright, okay. Ġewwa u daw il-ħġieġ ovvjament jekk ma kienx ikollhom iċ-ċavetta biex ma qogħdux imorru jiftħu bil-lej u biċ-ċavetta u hekk, eh. kien ikollhom daw il-ħġieġ hekk, kien hemm it-twieqi, eh, kienu jwaħlu ma nafx biex, tifhem? Mort xi ma nafx kemm il-darba magħhom bil-lej, nidħol ġol minn ġottieqa, eh. jiena ngħaddi minn ġottieqa nġib minnhom il-borza, dak iż-żmien kont borza, tifhem, tielhom u U taqdihom.
Ah, naqdihom. Fis-sens ta' taqdihom ta' tejnom. Tejnom. Tejnom biex biex da.
Soġġettiva. Dik kien iftakar.
Eh, Xi drogi kienu?
Ma, I would not, I would not remember. Eh, għalek għatlek borza, because I can't remember if, you know. Ġejt ma mbatt ma konx kun parteċipi maħħom fil-festin li kienu jgħamlu. Dik ma niftakarix, no.
Hmm. Jekk tawni xi ħaġa ma niftakarx.
Grazzi tal-li tissegwu l-podcast, grazzi l daw kollha li diġà qegħdin fuq il-Patreon tagħna mingħajrkom da xogħol ma jistax isir aktar minn hekk jekk inti taħseb li dan kollu li qed nagħmlu b'xi mod valur li huwa siewi f'ħajjitkom, inħeġġiġkom titlu fuq il-Patreon tagħna li huwa patreon.com slash John Mallia, tagħtu l-kontribut tagħkom minnaħa tagħna aħna nwedukom li se nibqgħu sejrin